Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy.
Men köp wagtlap diýdim, ýokary okuw jaýlaryna şo hukuk bolýan ugurdan, ýuridisk fakultetlere saýlap bir garamaýagyň ogluny alyň, garamaýagyň ogluny alyň, garamaýagyň ogluny alyň.

Men saňa başga sorag berýän. Näme üçin maňa aýtmandylar? Men oňa tabşyryk berdim-ä. Ýedi hamysy bir haramzadalar. Ýa-da işden aýyr. Men näçe para aýdýan? Hökümet sagat ýaly işlemez onda. Onda hökümet bolmaz diýip. Han düzgün tertip. Häzir çykdy ýedi hamysy bir ýol aýyrýar. Harra, harra, harra, harra diýýär. Gadyrly diňleýjiler, biz size häzir Maral Sadakowanyň Medeniýetiň bolmazlygy atly gepleşigini eşitdirýäris. Şol ýylyň netijelerine-de eýýäm köp kişiň meýmesi, kellesi gidermikänä, işden boşatman bolar. Akmaklykda özün bezär niçeler, kellesine saran peşine degmez. Magtymguly, on sekizinji asyr. Awazada medeniýet hepdeligi geçirilýär diýen habary eşidip medeniýet diýen söz, onuň manysy hakynda pikir öwürdim. Türkmen diliniň bir müň dokuz ýüz altmyş ikinji ýylda çap edilen sözlüginde bu söze şeýle düşündiriş berlipdir, Medeniýet, adamzadyň önümçilik, jemgyýetçilik we aň-düşünjelilik bilen gazanan üstünlikleriniň jemi. Medeniýetleşmek sözi bolsa şeýle düşündirilýär, birneme medeniýetli bolmak, medeniýetliräk bolmak, medeniýeti düşünjeliligi artyp başlamak, medeniýetli bolmak. Medeniýetli diýen söz bolsa türkmen diliniň sözlüginde aýdylmagyna görä medeni taýdan ösen, medeniýeti bar, edepli diýen manyny berýär. Edepli diýmek meniň pikirimçe ýalan sözlemezligi, il emlägine el urmazlygy, çagalaryň, naçarlaryň hakyny iýmezligi we beýleki gowy ahlak häsiýetlerini öz içine alýar. Bu düşündirişler meni birneme oýa batyrdy. Bizde medeniýet, medeni çäre diýlende soňky döwürde bir hili dabara-şowhun, aýdym-saz, ýalan propaganda agdyk gelýän ýaly. Has dogrusy, ýalňyşmaýan bolsam, bizde Garaşsyzlyk ýyllarynda medeniýet ýa medeniýetiň bir elementi diýip görkezilen zatlaryň köpüsi medeniýetsizlige has ýakyn. Aýdaly, türkmende öwünjeňlik hiç wagt gowy zat ýa medeniýetlilik hasaplanmandyr. Özüni öweniň tanapy çüýrük diýlen sözem şondan aýdylan bolsa gerek. Emma biziň medeni çärelerimizde öwünjeňligiň hut gözi çykarylýar. Onda-da bir adam iň ýokary wezipäni eýeleýän başga kişä özüni öwmekden başga hiç bir ygtyýar bermeýän şöhratparaz kişi iň medeniýetli adam hökmünde öwlüp arşa çykarylýar. Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady ikinji gezek dakylmagyny teklip edýäris. Meň teklibimi golýaňyzmy adamlar?
Öňki prezident wagtal-wagtal özüniň beýle öwülmezligini iň bolmanda ýalandanam bolsa haýyş eden bordy. Ol özünden
toslap, Aý, meni şu öwýänler welin, şu biri bilan nämem? Men arzyda diýdim, Meni öwmäň, men ýurdumyzy öwüň, syýasatymyzy öwüň, syýasatymyza bar goldaw bermeli. Emma bu prezident welin beýle sypaýyçylygy asla bilenok. Ol köçeden geçende ýollary ýapdyryp, halky kösese, medeni çäre geçirende-de ýa özi bir ýere baranda çagalara çenli daňdandan köçä sürüp adamlary aç-suwsuz daňyp janly diwar edip görülmedik ejize ganymlyk edýär. Eger biri dünýewi hukuk döwleti diýilýän bir ýurtda prezident bolup tomsuň ortasynda yssy epgegiň içinde medeniýet hepdeligi diýip uly-kiçi diýmän bütin Halka azar ýamanyny berse, bu eýse medeniýetlilikmi? Ýa bolmasa, demokratik diýilýän döwletde ýekeje-de garaşsyz gazet-žurnal bolmasa, bar metbugat organy toty ýaly bir sözi, Arkadaga şöhrat diýip gaýtalasa, eýse bi medeniýetlilikmi? Türkmen halky indi bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyldan bäri formal taýdan garaşsyz ýurtda ýaşaýar. Emma hakykatda welin bu ýurtda diňe bir adam, belki-de diňe prezident, Garaşsyz we galan hemme kişi garaşly. Ministr bolsun, häkim bolsun, baş prokuror ýa Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy bolsun parhy ýok, nobatma-nobat emeldarlaryň bary diýen ýaly bir gün hökman gapana düşýär, türmä gidýär. Garamaýak diýilýän adamlar ekin eksin ýa mal baksyn ýarym aç. Mugallymlar, saglyk işgärleri, men-men diýen spesialistler indi satyjy boldy. Adamlar käte satyjy biziň ýurdumyzda alyjydan has kän diýip zeýrenýärler. Türmeler her baýramda amnistiýa bolsa-da gowzap boşap baranok. Üstesine gymyllan ugruňa-da para bermeli. Işsizlik zerarly onlarça müň adam ýurdy terk edip gitdi. Emma prezident milliardlap dollary onunjy derejeli gurluşyklara, ýok bagty bar etjek bolýan medeni çärelere sowurýar. Halka, adamlara dynç almaga maý berenok. Çagalary, okuwçylary okuwdan goýýar. Bular nä, medeniýetlilikmi? Özüňe garaşly, özüňden hantama adamlara gije-gündiz özüňi öwdürip, şol öwgä ynanmak, boş sözlerden lezzet almak medeniýetlilikmi? Bu zatlary ne ýurt içindäki medeniýetli türkmenistanlylar, ne-de daşary ýurtlardan gelen edepli myhmanlar medeniýetlilik hasaplaýar. Emma olar ýurduň içindäki halkyň özüne gezek gelende gorkup, daşardan gelýänler hem diňe edep üçin dillerini saklaýarlar, seslerini çykarman dymýarlar. Nyýazow döwründe men diýen medeniýet işgärleri waspçylara, köşk şahyrlaryna öwrüldiler. Şeýdip olar bir adama ýaranjak bolup, bütin iliň, medeniýetli adamlaryň gözünden düşdüler. Indi türkmen medeniýetinde prezidentiň özüniň hem aýdyşy ýaly, gözlenip okalýan kitap ýa makala ýazýan ýazyjy, žurnalist ýok. Bileti üçin nobata durulýan kino, oýun döredilenok. Emma ýene waspnama talap edilýär. Professional sungata däl, çeper höwesjeňlige, öwrenjelere, ikiýüzli pursatparaz waspçylara baýrak berilýär. Hawa, men medeniýet sözi hakynda oýlanyp, medeniýetsizlik diýilýän zat barada pikir etdim. Ol türkmen diliniň sözlüginde şeýle düşündirilipdir, Medeniýeti ýokluk, medeniýetiň bolmazlygy.
Döredijilik ýolbaşçymyzam, ömrümiziň ýolbaşçysam, Watanymyzyň ýolbaşçysam ýeke-täk Arkadagymyz, siz! Şu ýurdy dünýä parlak ýyldyz eden siz Arkadagymyz! Şu ýurduň sungatyny Dünýäň Zöhre ýyldyzy etdiňiz, Arkadagym! Biz her gezek bedewler bilen didarlaşanyňyzda, buýsanjymyzdan aglaýas. Olar siziň yzyňyzdan bir kişňäp galyşyny görýäs-de, Arkadagym! Hossar, hakyky hossar, Arkadagym! Irden turup bir atyň ýanyna aýlanýan welin, birhili soň bir ganatlanan ýaly, uçýan ýaly diýen sözüňizi men ýaşlara mydama aýtýan, Arkadagym! Sizden eşiden, sizden öwrenen, Sizden alan ýol ýörelgämi şu ýaşlara öwdediň aýtýan Arkadagym şundan uly bize hormat barmy şundan uly bize sylag barmy ömrüňiz uzak bolsun janyňyz sag bolsun başyňyz dik bolsun Arkadagym.